Jien, John Mallia, ma naf xejn fuq l-Unjoni Ewropea. Nilqagħkom għat-tielet jum tagħna ġewwa Brussell fejn se nesplora l-istorja tal-Unjoni Ewropea x'kienet, Fascism was in every European country. There was political parties that had extreme views in every European country. Neither country would have enough access to the coal and steel needed to make armaments.

Jekk inti meta tiggradwa flok ituk ċertifikat u diploma twaħħlu mal-ħajt ituk kaxxa tas-sufferini għax ma tistax turiha qed tifhem? Dawn tant kienu jħobbuha l-iskola li kienu jmorru anka anka jekk ħa joqtluhom while This section is about the Holocaust. These numbers are just to get an idea of how many people died that you can't really count it. It becomes such a huge number and each one is a story actually of a survivor. The European project is one of great sense of human accomplishment but also one of great.

World War Three. Mela, ħa nerġgħu niġu lura għall-mużew u għal William ftit iktar tard, però qabel se nikser kantuniera li għall-bidu se tidher mhux f'postha, imma li b'sorpriża, anke għalija, se twassal biex l-istorja tal-Unjoni tiżżewwaq bi ftit maġija u misteru. Well, my name is Ronald de Bruin. I'm heading an intergovernmental organization to promote research.

where he promoted the idea of working together to create peace which was then converted into a legal text that was eventually signed on the 18th of April 1951 in Paris. Sometimes it's called also the Paris Treaty. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord

here in the European quarters. Mela, nipparkjaw dik il-kurżità mal-ġenb u mmorru lura lejn il-mużew. U filwaqt li l-Unjoni kienet qed issib saqajha ma jfissirx li l-problemi ntemmew hemmhekk. We're getting into the Cuban Missile Crisis and the Cold War here and there's two systems here, you have Khrushchev and Nixon arguing about which system is best. They're debating? They're debating it and this was an impromptu debate. This wasn't scheduled. They were at a conference on built prefab houses.

Wir werden für unser Europa weiterhin viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. For us, leaving the European Union is now indeed a liberation. U l-mixja tal-Ewropa ssoktat mill-Premju Nobel għal paċi għal waqa tal-ħajt ta' Berlin għall inklużjoni ta' dejjem aktar stati fiħdana għal Bataklan għal Charlie Hebdo għal Brexit għal Covid għall-Ukrajina. Il-mixja tal-Ewropa tissokta. From an aesthetic standpoint, the European Union as itself is just very clinical and sober.

How are we supposed to respond to them? Right. That is what we want to ask people coming here. You know, people have a, a chance to vote if they're happy or not. You have European elections coming up to vote for the European Parliament. Qed joqrob it-tmim ta' din is-sensiela għażira minn Brussell, tal-limt ħafna, u jkolli ngħid l-apprezzamenti għal din l-Unjoni Ewropea żdied Qabel ma żarmaj però inżil sal-pjazza ta' faċċata tal-Parlament fejn kien hemm grupp ta' żgħażagħ miġbura jixorbu jiċċaċraw. Rrid insir naf din il-ġenerazzjoni li jmiss. X'taħseb hi dwar l-Unjoni? I like it, it's a great project, it gives us a lot of freedom. Cohesion, drinking together from different nationalities in the street, being friends, no wars, avoiding conflict. Not many people on the planet can enjoy this cause we have 27 countries we can move to. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq l-Unjoni Ewropea? Kaos assolutament, imma fl-aħħar mill-aħħar wara kollox jaħdem u jagħmel ġid. L-Ewropa, inti għandek tħossok Ewropej għax inti dak li inti at the end of the day, inti we're all similar, we have similar issues, tant aħna globalizzati, tant aħna integrati fit-teknoloġija, fil-problemi tal-ambjent, ma tistax tkun waħdek. Kieku m'aħniex flimkien qed niġġieldu ma' xulxin.

il-leaders tagħna ikollhom f'moħħhom iktar l-interess tal-poplu mhux tagħhom personali. Speċjalment ġiex gwerer, bażikament fuq xtutna, huwa importanti li nħarsu lejn il-well-being tan-nies li huma direttament involuti fil-gwerer manka in ġenerali tal-Unjoni. I lived the European idea by being able to study abroad, to have my Erasmus, to meet so many cool people from all around Europe, to be able to travel freely. Id-demokrazija mhijiex ħaġa li nista' nieħduha for granted. Naħdmu fuqha u nalimentawha il-ħin kollu. Jekk le, huwa faċli ħafna li mmorru lura. Never ever before have people on this continent enjoyed so much long-lasting peace. Fejn se toħodna d-demokrazija? Fejn ħa joħduha n-nies? Nispera li joħduha fid-direzzjoni t-tajba illi dak li għandna ma nitilfuhx. It's a project that I I want to contribute to. I think more and more people, from my bubble at least, they really identify as being European. I wish the Parliament or the people's decisions or political opinions would have a more of an impact, more citizen participation in general. What do you hope that the European Union will give you? A stable future. to be honest. I don't know the goal of this documentary for the Maltese people, but uh, Europe is cool, and that's all I can say. Din kienet spedizzjoni li esponitni għal storja u kultura li jien urit ma xejn ma naħseb dwar. Għall-istituzzjoni li tippermja ħafna minn ħajti ma ftit li xejn ikkonsidra. L-Unjoni Ewropea, proġett ta' paċi, prosperità u tama. U li issa naf dwarha ftit iktar milli minn meta feġġejt fi Brussell. Nittama li jekk bqajt miegħi s'hawnhekk, int tgħallimt xi ħaġa miegħi ukoll.